Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýas. Ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi, Rahymberdi Maksudow, Kyýas Mätiýew, Aýjeren Mämmedowa, Leýla Suhanowa, Leýla Rejepowa hem-de toparbaşy Yhlas Saparow bar. Yhlas, toparyňyz hem özüňiz. Hoş gördük, üstünlik size ýar bolsun! Siziň garşydaş toparyňyz, ýurdumyzyň Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi, Nursoltan Muhammedowa, Güljahan Işangulyýewa, Gurbanjemal Baýramgeldiýewa, Bägül Orazowa, Ogulnabat Ýagşyýewa hem-de toparbaşy Ejebaý Atagarryýewa bar. Ejebaý, hoş gördük! Üstünlik ýar bolsun! Mähriban watandaşlar, toparlar meýdançada iki tarapa hem deň derejede üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Üstünlik size ýar bolsun! Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, bu bäsleşik üçin Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan taýýarlanyp getirilýän sowalnama häzir girişer. Gatnaşyjy taraplar, Daşoguz welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar, şeýle-de Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar, hasap, Görşümiz ýaly, nol, nol. Dogry jogap üçin beriljek utuk bir utuk bolar. Şeýlelik bilen, biz sowalnama häzir girişýäs. Ilkinji sowal. Sowal. On sekizinji asyryň türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli şahyry Döwletmämmet Azadynyň Wagzy Azat eserinde öňe sürlen esasy pikirler haýsylar? Wagt. Gitdi. Wagt saklaýas. Jogaý dogan. Şu sowala biziň toparymyzdan Güljahan jogap berýär. Güljahan diňleýän. Edep terbiýe öňe sürülýänkä diýýän. Çäklenýäňizmi? Meň pikirimçe şeýle. Çäklenýäňiz. Şoň bilen. Gutaryň jogap. Kabul edýän. Giň mesele. Ylalaşýaňyzmy? Häzir pikir alyşmaklygyň özi garşydaşyňyza ýardam berdigimiz bolmagy ahmal, onuň üçin häzir netijäni yglan edýär. Netije elbetde ýalňyz. Galan wagtyňyzy ulanyp bilersiňiz. Isleseňiz, yhlas dowam edýär. Wagt saklaýas, yhlas kim? Bu sowaly biziň toparymyzdan Leýla jogap berýär. Leýla diňleýän. Döwletmämmet Azadynyň Wagzybat eserinde ene-atanyň perzendiň öňündäki borjy hemem perzendiň ene-atanyň öňündäki borçlaryna bölünýär. Bu esasda maşgala gatnaşyklary, perzent terbiýesi giňişleýin göz öňünde tutulyp, bu eserde beýan edilýär. Ýagny, perzent ene-atany sylamaly, aýratyn hormatlamaly, ony garrylyk çagynda-da doly üpjün etmek, ýagny saglygyna seretmek, durmuş-ykdysady taýdan üpjün etmek, a ene-ata bolsa perzendine terbiýe bermek, ony jemgyýete gerekli adam edip ýetişdirmek, mynasyp at, mynasyp kär bermek, öýli, işikli etmek, şu türkmençilik düzgünleri dolulygyna şu eserde giňişleýin beýan edilýär. Garaz, Leýla, siz şu ýerde, umuman, kabul Indi. Siz şu ýerde diňe maşgala gatnaşyklary barada aýtdyňyz, şeýlemi? Dogry, giňişleýin düşünerdiňiz, emma edil Ejaý dogan topar näki ýaly-la. Çünki şo bir meseläni aýtdyňyz. Megerem, ýaňy Güljahana giň mesele diýenden, şony giňişleýin düşündirmeli diýip düşündiňizmi? Aýdaýyň. Ýok. Beýle, okadyňyzmy özüňiz? Ýok. Bagdada okadyňyz. Kän wagt boldumy? Ha? Kırktan. Kırktan. Netije? Hormatly eminler, men näki bar bolan jogaby men okaýyn, netijäni siz çykaraň. Ralaşýan. Jemgyýetçilik syýasy garaýyşlar, muny biz hiç topardan eşitmedik. Ylym, bilim öwrenmegiň ähmiýeti. Muny-da megerem Aýla görüp Leýla aýdan bolmagy mümkin ýöne göni şuny eşitmedim. Edep, hünär öwrenmek. Ylym öwredýän mugallymlar we alymlar barada garaýyşlar. Giň mesele diýip şuny aýtsak boldum. Eminler, indiki dogry jogap üçin iki tuk beräýýäsmi? Netije taraplar indiki dogry jogap üçin iki tuk alarsyňyz. Sowal. Gözleriň gaşy sürmeli, Daň şemaly, Näzlim uz maňa, Leýla, ýaly halkyň söýgüsini gazanan aýdymlaryň goşgusy haýsy şahyra degişli? Wagt. Gitti. Diňleýän yhlas. Bu sowala da biziň toprumyzdan Leýla jogap berdi. Leýla diňleýän. Leýla siziň adyňyzam bardy sowalyň içinde. Gara Seýitliýew. Bu gytançlaňyz kabul edýän. Beýle, eger dogrudan-da gara seýitligiňiz bolsa, onda siz ýaňky sypdyran utugyňyzy hem alarsyňyz, çünki dogry jogap üçin iki utuk berler. Bilýäňiz. Emma netije Aklas, beýle. Gynansak-da, garşydaşyňyz bu sowala dogry jogaby bermek mümkinçiligini düýpgöter ýitirýär. Çünki Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gara Seýitliýewiňki. Berekella. Azap 2-0. Sowal. Bir balary Bir bal ary toplumy bir ýüz elli kilograma çenli bal toplaýar. Bir bal arysy diňe bir kilogram bal ýygnamak üçin on million güle gonup, şiresini ýygnamaly bolýar. Eger bir bal arysy on bäş kilogram bal ýygnajak bolsa, näçe gülden şire

Diňleýän. Bu sowala toparymyzdan özüm jogap bermekçi. Diňleýän ykra. Meň pikirimçe ýüz elli million gül owanmaly bolýar. Bir ýüz elli million. Hawa. Kabul. Yhlas. Bir balarsy bir ýüz elli million güle gonmaly. Men däl, siz aýtdyňyz ony. Şeýlemi? On bäş kilogram bar ýa on bäş kilogram go ýygnamak üçin. Tak, takmynan urdup, takmynan neme etdik-de şo sowal. Takmynan hasaplananda leýlan kagyzynda hasaplanyp dur. Sowala-da doly düşünmedik dogrusy. Hä, düşünmediňizmi ýogsa? Doly düşünmedik sowala. Hä, düşünmän ýöne jogap beräýdim. Wagt gutarmanka bir aýdyp bir galalyam. Ýatyp galandan atyp gal diýip bir gowy sözem bardyr Yhlas. Dogrymy? Ha? Netije? Düşünmeseňem dogry jogap. Berekella. Sowal. Görogly dessançylyk sungaty näçinji ýylda Ýuneskonyň Adamzadyň maddy däl mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi? Wagt gitdi! Ahlat. Biziň toparymyzdan bu sowala Leýla jogap berýär. Leýla. Ümsümligi berjaý edýär. Sä jogap berdirmeýän bolmasa. 2015-nji ýyl. Kabul edýän. Leyla, näme ikirjiňlenýäň, näme sizi saklady? Ha? Taýyn däliň. Taýyn däliňiz. Aljyradyňyzmy? Siziň pikiriňizçe kyýas taýynmydy? Hawa. Näme jogap bererdiň kyýas? Şony aýdardyň. Netije? Dört nol. Berekella. Sowal. Diýenmiş bir mahal Aý Güne bakyp, Dünýäniň görki nä? Aýdyp bersene. Diýen meşhur goşgy setirleriniň hem-ä bir soňky iki setirini aýdarsyňyz we ýazyjysy kim, kime degişli? Wagt ýitdi. Wagt saklaýas. Ezewaýdon. Şu sowala men özüm jogap berýän. Diýenmiş bir mahal Aý Güne bakyp, Dünýäniň görki nä, aýdyp bersene? Gün hem diýenmişin nuruny döküp, Dünýäniň bar görki enedir, ene. Ene. Indi esasy ýeri. Ol iki setir hemmämizem aýdyp biljek. Gurbandurdy Gurbansähedow. Berekella! Dört bir! Sowal. Düýe maly ýörände, Ilki haýsy aýagy bilen ädim ädip başlaýar we näme üçin? Wagt gitdi. Barmyň jogaby? Bar jogaby. Biziň toparymyzdan bu sowala Gurbanjemal jogap berýär. Gurbanjemal diňleýän. Düýäň yz kaýagy. Berekella. Sowala jogapmy şo? Ümsümlik berjä aýdýar. Yzky aýagy. Yzky aýagy bilen. Gutanç aňy şol. Şo daýanmak üçin. Daýanmak üçin. Gutanç aňy şol. Kabul. Ejabaý dogan, toparyňyz düzgüni bozýaňyz. Netije ýalňyş. Netije. Yhlas. Ullanjak mı galan wagtyňyzy? Dowam eder. Şunu bir yapayım. Bir de var. Dur dur basma basma.

Ýa öz pikiriňmi şol eýsem? Gowy zat. Men sizden şoň dogry jogabyny eşitipdim. Netije? Uran Jemanyňky däl, ondan öň o aralykda maslahatlaşaňyzda näme pikir aýtdyňyz? çep aýagy diýip bir-birine dawa edip, iň soňunda da irki aýagy diýer abi. Elbetde çep aýagy bilen o da tizligi üpjün etmek üçin başlaýar. Eger e, düýe düýeligiňiz bar bolsa ýa tanşlaryňyzda bar bolsa seredip göräň. Indiki dogry jogap üçin taraplar iki tug alarsyňyz. Sowal. Hormatly arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda Çilkeman galasynyň döreýiş taryhy hakynda gürrüň berýär. Ony ähliňiz okansyňyz. Çilkeman sözüniň manysy nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Rast. Bu sowala toparymyzdan Rahym jogap berin. Bu sowalyň jogaby kyrk sany ýaýçy ýagny ýaý atýarlar bolupdyr şol şäherde kyrk sany. Bu şol manyny beripdir. Gutaryň çagyň sor.

Togrul begiň döwründe şol döwürler ýagny iki döwlet gaznalylar bilen seljuklaryň uruşýan döwründe şol döwürde şo galany gorapdyrlarda şo 40 sany kemançy. Düşün. Ejep aýdawan, eger dogry bolaýsa siz utuşa umydyňyzy doly derejede ýitirýäňiz. Netije Şübhe ýok. Çürt kesik. Dogry jogap. Berekella! Türkmen alabaý itiniň gulagy we guýrugy näme üçin kesilýär? Wagt. Gidýär. Diňleýär ne jogap ol. Şu sowala meň özüm jogap berýän. Diňleýän. Türkmen alawa itiniň gulagy, guýrugy e, şol alawa itler urşujy itler. Şol urşanda gulagy, guýrugy päsgel bermez ýaly, şony intäk kiçijek güjüjekkä kesýärler. Bu da utanykly jogabyňy söyle. Hawa. Meň şu gutarnykly jogabym şol. Kabul. Netije. Çägynýaz, Yhlas, häzirki pursatda giňişleýin düşündirip berjegiňiz barmy? Ýa diňe şo jogapmy sizde-de? Goşup bileris. Goşuň, näme goşjak? Gulagy, guýrugy aýrylan ýagdaýynda it sowukda ýatmak, indi ýylanyp ýatybilmeýär, hemem ýat uklamaly, uklamadygy sebäplem sak durmaga mümkinçilik döredýär. Şonuň üçin hem kesip aýry aýyrýarlar ýa gulagy, Bu guýrugyny. da siziň goşanyňyz. Hawa. Uklamalygy üçin hem sak durmaklygy üçin. Hem ýaňky uruş möjek zat sürä çozan ýagdaýynda-da guýrugy, gulagy päsgel bermezligi üçin. Ýetik. Menem goşaýyn bir zat. Türkmen alawaý itiniň gulagy hüşgär bolmagy üçin, şeýle-de möjek bilen urşanda gulagynyň çeýnelmezligi üçin kesilýär. Itiň guýrugy bilen e, burnuny e, ýylatmazlygy we ýyla e, meýmiräp uklamazlygy we uklamazlygy üçin guýrugy kesilýär. İki tarafdan hem biz cevap eşittik, emma ilkinji bolup nardan eşitdik. Otuk siziňki, gijirä ama. Köp sag boluň. Dokuzunjy sowal tapgyry. Sowal. Soltanýaz begiň galasy haýsy welaýatda ýerleşýär? Wagt gidýär. Diňleýän ne jogap aýdaw? Şu sowala biziň toparymyzdan Bägül jogap berýär. Bägül. Soltanbeg e, begiň galasy Mary welaýatynda ýerleşýär hem-de Ýolöten etrapda Soltanbent diýip uly suw toplanýan bent gurdurýar. Şonuň üçin hem Şonuň üçin hem meň pikirimçe Mary welaýat diýip jogap berýän. kabul edýän. Netije Mary däl. Ýok. Galan wagty ulanjakmysyňyz ahlas? Dowam edýär. Takmynan diýemizmi? Sowala biziň toparymyzdan Kyýas jogap berýär. Kyýas. Bu sowalyň jogabyna meň pikirimçe lebap bolaýsyn.

Sowal. Ahal welaýatynyň ady köne döwürde başgaça nähili atlandyrylypdyr? Wagt gitdi.

Meň pikirimçe Aýdyň. Kesarkaç diýilýän onuň. Kesarkaç. Kabul. Netije. Dogry jogaby. Arkaç. Kesarkaç diýip Atlandyrylypdyr. Dogry jogap. Berekella. Mähriban watandaşlar, eziz Akyl ýeňişligi kitaphana ulgamy bilen atly tele bäsleşigimiz şeýle gyzykly pursatlar bilen öz jemini bu duşuşyk boýunça jemledi. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlym bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişligi kitaphana ulgamy bilen atly tele bäsleşigi final duşuşyklaryna gadam basýar. Bäsleşigimiziň indiki sanyna, ýagny indiki hepdede ýurdumyzyň Lebap welaýaty hem-de Mary welaýatynyň topary bäsleşigiň bu ýyl boýunça üçünji orny almak ugrunda bäsleşerler. Yhlasyň topary, Daşoguz welaýatynyň topary bilen Balkan welaýatynyň topary bäsleşigiň birinji, ikinji orny almak ugrunda soňky hepdede bäsleşerler. Mähriban watandaşlar, juda gyzykly boljak. Ählijaňyzy tomaşa etmäge çagyrýas. Şu pursatda hormatly Arkadagymyzyň döredip berýän şeýle deňsiz-taýsyz mümkinçiliklerine sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il, ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Mähriban watandaşlar, şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem.